Kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma, mar mondo wawuo kodi kit weche machal nadi, ma jago lose thuolo ni an mawuoyo kodi, nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Israel Ler, e piny Kayole to kapok wacho wach moro amora to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny ruodha, chunya odendi jakondo mula, erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni Adonai, mana kuom Yesu. Amen. Johana mag wuora, Adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Mathayo 21. Mathayo piero ariyo kod achiel. Thuon wach to wacho ni ji orwako Yesu gi mor kodonjo Jerusalem. Mano nyakwar Jesse, chier mar choke. Jatelo donjo Jerusalem. Kodonjo Jerusalem, to gima ng'eyo ni Yesu kodonjo kamoro, to dalano ok dong' kaka nyocha ne entie. Yesu kolimo od ng'ato, To dalano ok dong' kaka nyocha ne enitie. Kane en dala mane nyiero mane seyo, to dalano ok dong' kaka nyocha ne enitie. Kolimo nyar ng'ato mane seyo, kendo ne nyiero, to pepas ne japuonj loko nying pepas go mag kwamo koseloko nying pepas mag kwamo to japuonj loso dalano da, loso odno ma pesa pepas go eko be bed pepas man kod chia mane yesu mwadwa yalo kawuono nyakwar Jesse moromo, nyakwar Jesse man kod nyalo, simba mar dhod Juda, ja paradiso moromo en kende mibiro yale kawuono yesu muga chier mar choke jakondo mula kende mumba kona niya kane gichopo bethfage e got zeituni man machiegni gi jerusalem yesu nooro jopuonjrene ariyo nyime kowachonegi niya dhiuru e dala man nyimucha To gikanyono mudonje, ubiro nwang'o kanyna motwe kaachiel gi nyathine. Kanyna motwe, to kata kotwe kanynano, to nyathine bende otwe. Jara mag wuora, nitie jok ma kowe kanyna motweyo, moketo kamoro motweyo kanynano. To kanynano ero, kata kapo nono ni kanynano ero en kanyna mano onego bed ni imiyo pi to ok thag chunye. Kanynano ok chande ni kanyna ma naketo ma naweyo chande be omodho mano ok chande kawuono ni okelo yesu ka jehova chier mar choke ja nazareth yesu mabiro siro ng'a mokwamo momoke anete momoke chong momoke ura en tiere en ka owacho ni dhiuru e dala cha tubiro yudo kijana moro ma pebas ne omoko Minigi bende ywak, oywago lowo ma nouso. Dhiuru e dala man nyime cha, ubiro yudo nyar ng'ato momoko kod tuo, molewo, mosechulne loan mang'eny ma nodhi ohol, mamoko bende pok ochul to pod omoko, en siranda e pien. Dhiuru e dalano, udhi yudo wuoyi moro. Wuoyi nolewo, nyaka notiek a e mbalariany nyaka kawuono. kamoro amora modhiye ok onyal yudo resruok mano japuonj chiwo amuri ni dhiuru e dala cha ubiro dhi e dalano tuyudo nyako moro mane odhi otimo arus aruseno nyaka kawuono pok oyude konyruok dhiuru e dalano udhi yudo nyako moro ma iye ramo ma iye osebedo ka chando higa kod higa osiptende te ong'e nyinggi dhiuru e dalano ero dhiuru e dalano tubiro yudo ng'at molewo momok man kod chola man kod cho ng'at mokwamo ng'at momoko mani anete japuonj gol amuri wacho ni dhiuru e dalano dhiuru e dalano udhi yudo ng'ama omoko ng'ama nigi chala ng'at ma nigi twech duong' odog ni nyakwar jese japuonj wacho ni kane gichopo wedhfagi e got zeituni mana machiegni gi jerusalem yesu nooro jopuonjre ni ariyo nyime kowachonegi niya dhiuru e dala man nyimu cha to gikanyono mudonjo ubiro ywagnu ng'ato motue okanyna motue kaachiel gi nyathine samoro moko notue ma kata koth ema biro bende ok chand joma notuegi mano wawuoyo kuom joma tuecho ma onge oruma chunygi onge kod oruma ma kata nyar ng'ato kwamo kamoro molewo be ok litne mano gibuoyogo giwuotho godo ni to an bende akalo nyim dala gi ng'ane moro ma okwamo gi tuo cha mano be lokore kaka mbaka kuomgi To japuonj man kod ruma to wacho ni dhiuru e dalano kawuono mondo wachop e dalano to wayud ohala momoko ma ok sudi mondo wayud somb nyathi moro ma omoko ok sudi mano japuonj golo amuri ni donjuru e dalano to dhi yudo ng'at momoko molewo mokwamo ma kata tedo mare ok nyal dhi kata kend mare ok nyal dhi dhiuru e dalano udhi yude kobet kanyo ka owuoyo kata mana gi lwete kende nikech owacho ni mese na te mane gweng'ni nosetedo adong' alokora gi minyiere koro gweng'ni kakalo to ji toye me mbaka ji toye lak japuonj ochiwo muri donjuru e dalano dalano ero dala minyierono donjie uru Donjuru e dala ma ng'ato osetuore mang'enyno, kama geno koro rumeno, wakele Yesu geno, kanyo wakele Yesu dwoko, kanyo wakele chier mar choke. Janazareth maparo Lazaro kanie bwo liel, donjuru e dalano. Uyudi ada ng'at mokwamo, ng'at molewo, ng'at maonge, ng'at manyalo limo, ng'at maonge, ng'at manyalo wuoyo godo, ng'at maonge, ng'ama nyalo goyo godo mbaka. Igoyo kode mbaka nang'o to gin jok manodong'. Kawuono ni wakelo Yesu ja paradiso, ng'at manyalo pudho ng'ato kama ng'ato nodong'e. Ondike Zaburi prang'wen matindo ariyo niya, noywaya kogola e chuodho motimo todo. Kawuono ni ja paradiso biro ywayo ng'ato kagolo e chuodho motimo todo. Wacho niya, wasom gima ondiki. Ondik niya, dhi uru e dala man nyimu cha. Gi kanyo no mudonji ubro nwang'o kanyo na mutwe. Kaachiel gi nyathine. Gonygi uru mondo ukelnagi. Wach ni mondo gonygi. Mondo kawuono pepas mag ng'ato nyaka gony. nyaka inyar ng'ato miwacho ni ok inyal ting'o nyathi kawuono wacho ni nyinge suja Nazareth ijino nyaka bed gi nyathi oloko nying Ana e lela kata ka ne nyiere mamon wetene koting'o ndope ka dhi aora to oloko nying Ana gir tugo Jehova Jaire Jehova Shalom Adonai Ebeneza onge ng'at maromo kode pok aneno jabura ni to onge ng'ama inyalo pimgo iluongo ni jabura maono Owacho ni biuru joma ogangore gi misike mapek. Yarane misigo mineno ka pek e mbele ni kawuono ateri ir jatend lweny. Owacho ni donjure dala cha to biro yudo kanyna motwe to gonye uru. Kelna uru kanyna noero. Yesu nigi dwoko. Ok nugonye to weye kanyo. Ok ni wuoge e ber igonye wuoge tuo to ling kanyo. Iwuoge tuo noero to Jehova mi nying manyien. Omiyo Jakobo kawuono ni Jehova biro miyi nying manyien. Okone Jakobo ni winji kawuono Jakobo. Ok chak luonge ni Jakobo, iluonge ni Israel, ng'at mogwedhi. Kawuono ni oparo Sarai. Ogolo nying mar Sarai oluonge ni Sara. Kara Jehova to nyalo loko nying ng'ato. Oloko nying Sarai momiyo nyathi e lela. Nonjure dala cha, dala ma ng'ato kwameno. Ubiro yudo ka nitie kanyina motwe kod nyathine. Gonygi uru to ka ng'ato penjou, wasam gima ondiki. Andeke wang'e. To ka ng'ato penjou gimoro, wachne uru niya, wuon-gi dwarogi. Mano jakonda mula. Ka ng'ato penjo ni ng'ama nochiwo amuri mondo dalani ogoye mabati, wach ni Yesu ka Jehova mochiwo amuri ni yawuoyi me dalani nyaka yud tich, ohand nigi nyaka sud mbele. Wach, wach niya, Jehova ema owacho ni mama ni nyaka yud nyathi. Wach niya, Jehova ema owacho ni tuoni nyaka rum. Wach niya, Elgibo ema ochiwo amuri. Wacho niya, An ema dwaro joma nutwego eko mondo wuog Kamiti nyaka giwuog Naivasha e maximum prison ok prison ma kawaida imedo ni maxima matenda ne ya kanyirito piny kod malo matende eh, twech kod jela mane ginitie irito dhoget Kristo nyaka wi tado. Onge kama ng'ato nyalo mwomogo. Kanye ma japuonj wacho niya, donyure e dalano, to kudhi yudo ng'ato motue, notue e kong'o. Mako yudo mosara, mosara kong'o lal e kong'o. Gonygi uru, ukelgi ira ka. Noter utwegi e ter, ma ka gineno kamoro ma giwinjo ni kama ter nitie, oo giwuok gi ng'wech ka gidhi kanyo. kawuono ni gonygi uru notuge dwanyruok ma utegi ok ginyal bede gi kwe gonygi uru kawuono ni duong' odog ni janasareth duong' odog ni adonai kawuono ni biro gonyo ng'ama okwamo momoke anete momoke ura momoke kwamo momoke chola momoke ura japaradisi biro siro ng'ama olewo momoko maonge ng'ama nyalo reso jok mane nying ne onge go jok mane gweng' be ok par ka gin dhano jok mane gweng' ok ne ka gimoro gonygi kawuono ni japuonj owacho ni kelna gi uru ka ka ng'ato penjou ni ng'ama owacho ni nyar ng'ani nyaka yud tich wach ni jakondo mula mowacho ni otido tarik ma kawuononi be nitie korona kata onge korona to japuonj biro yawo ni dhoot ondiki e fweny adek matindo aboro nabiro keto dhoot e mbeleni ma onge ng'ama chako loro koro kata ne twi tich adi sa adi kuma nade mane om wich ang'o mane om wi maimuna magol e bwo pi mar mondo mi odhi olorgo nyim dhoranga ng'ato kawuono ni e nying yesu ja nazareth wawacho niya Ngeso mar polo mumba kona fwenya bich niya we ywak nigi sibuor mar dhood Juda emoselocho en kende en kende en kende Isaya piero ang'wen kod abich matindo ariyo wacho niya abiro mako badi ma korachwich kendo ibiro loyo wasigu manie mbeleni e nying yesu ja nazareth ibiro loyo nyaka tuo mochung' mbeleni momi iluongi kaka ng'ato motue tuo ibiro loyo nyaka wasigu mochung' e mbeleni momi iluongi kaka ng'ato moro manomoko makargi ok nyal sudo matindo ne ok nyal sudo makende ne ok nyal sudo nying yesu ja nazareth ok lichnwa be ok bichandowa ni ng'ama nade manodhi kuma nade mowacho ni dalani to nobed dala chung' dalani nobed dala ura dalani noyude mana yawuoyi mamer e nying yesu komanda mar jokedo chier mar choke ja nazareth yesu ratego wawacho niya kawuononi kidino ibiro ng'iele obiro wuok e dharangajino kawuononi gony gi uru ondike nau machielo apar gadek miwa mandero miwa teko kawuono nibiro chod nyororono owacho ne jeremia wuod ilikia e jeremia achiel matindo chiko ni winji wuod ilikia mi teko mar muko gi pudho gi go piny kawuono ni nyororo ka nyororo omiwa teko mar muko gi go piny sani ondikie jokolosari apar gang'wen norucho gima nondiki ma notweyowa kawuono ni wa ibiro rucho nyingesu ja nazareth ondike sa prariyo gariyo matindo prariyo gabich Oh, Musa mal mano guru matek. Chieng'no nopudhe oko. Be ni en gima nade mano miyo ng'ato twe matek? Madala gi omoko, madala gi okwame kwamo, madala gi omoke ura. Dong odog ni Janasareth. Yesu kare ber kare romo. Pari dala molew ni ruodhwa. Pari ot mokwamo ni jakondo mula. Pari dala momoke nete ni ruodhwa. Pari nyathi sikul ni ruoth. Pari jaduong' ni kawuono. Pare mama molawo ni ruodhwa. Pare jogi mokwamo ni kawuono. Wakelo Yesu manyalo. En ka kawuono. Ondiki niya. E nying Yesu de Nazareth. Wachna chalo mach. Wachna chalo nyundo. Mano Jeremia prariyo gadek. Matendo prariyo kod ochiko. Apio... Jehova wacho niya, wachne wach Jehova mwating'oni kawuononi, wach ni en mach, kawa kawa majno ero, ang' nowang' gimoro amora miluongo ni twich ka twich majasigu nokete mbele ni procrastination stagnation spirits mag round about michuno godo wuod ng'ato nyar ng'ato ohanda ng'ato sikund ng'ato koleji mar ng'ato pepas mag ng'ato nying yesu ja nazareth wach ni wadonji e dalano ruth chiwa muri ka wadonjo e dalano to ka wayudo ka ng'ato tue to gonye mondo mi okel ir yesu komanda mar jolweny kawuono ni ka ng'ato penjo ni ng'ama nade ma nochiwa murino wach ni japuonj owacho ni gonya kawuono ni ki jeremia prang'wen matindo ang'wen ni kawuono ni agolo nyororo ok e lweti E nying Yesu ja Nazareth, ng'ama notwe noero. Igolo nyororo ok e lwete. E nying Yesu mar polo, kawuono igolo nyororo ok e lwete. Nying Yesu mar loyo, nyororo mar koso tich igolo e lwete. Nyororo mar golo koso nyathi igolo e lwete. Nyororo mar aseye kod ajara igolo e lwete. Mier mane ok ne ka gimoro Wach ni kawuono ni agolo nyororo oke lweti e nyinge Yesu mane polo gi piny. Dala ukanyo wachacha ni kawuono ni abende dala wa Jehova reso dala wa kawuono e nyinge Yesu mar loyo kawuono ni Jehova bro paro dala uno ero. Ang'eyo japuonj mano paro nyako ma iye osechwiri giri apar kod ariyo sama nodonjo kama Yesu komanda ni nitie chier mar choke jakondo mula. Oh, sama nodonjo gi e tok ji ne ji owalorane nikech nodum mifuolo cham apim ni niya mifuolo ma dala udum noero yesu biro loso yo kama yo onge oloso ne jo-israel sama giwuok e piny misiri kama ni paro ni yo onge japuonj nolose yo osana nolose yo japuonj nolose yo sama farao noluwogi en bende noparo ni yorno nolosne ineno nitie joma paro niya ni kaka de ikwamo noero ka Jehova yawoni to gibiro chako luwo bang'i. Ooyo ok giniluw Jehova, ok noyie. Farao nolal kod joge. Musa wacho ne jo-Israel niya, winjuru jokedo. Ineno jo-Misri ma unenogi ok nuchak une kendo. Ineno masiche mikalegi ok ichak ine kendo. Tuech mineno ikaleni ok nichak ine kendo. tuoche mine ni kalagi ok nichak ine kendo aseye mine ni kalagi ok nichak ine kendo dhier mine ni kalani ma ji wuoye kata ka miuluoke sende iwuoye dhier me odi nikech itede alot pile kod pile ji ong'eyo ji ong'eyo kit alot midhi uluoko kawuono ji ong'eyo ji ong'eyo ni mate alot misik iluoko ji ong'eyo aina law mirwako ji ong'eyo kaka nyithindi onge lewni ji ong'eyo kaka ionge tich kaka handi nokwam jomisiri ma unenogi ok nuchak une kendo japuonjwa musa wacho niya winjuru jokedo weuru luor jomisiri ma unenogi ok uchak une kendo tuoche ma unenogi ok uchak une kendo nyaka seye ma uchak unenogi ok nichak ine kendo wadwa teri abadi wach niya jehova kane iparo kuros mane sa prang'wen kod abich mikone ni winji kane iyiero Kuros, abende iyiera kawuono e dalawa kaka niyiero Josef ma wuod Jakobo miloko nying Josef igole korwako kunguru itere obedo prime minister nyaka askeche manyocha ne chwade gi sege geny e ijela mage askeche ma koro gone sarut wan kod Yesu ono wan kod Yesu Lwanda manyalo loko nying ng'ato owete gi Josef manouse kanoduogo ok ne giyudo Josef mano usi mane nomwasi mane en slave giduogo giyudo prime minister joma nowacho ni ok inyal dala wuok inyal puothini ok noting're gibiro duogo gibiro yudo gimopogore ma dho gimoki kara wan gi jehova wan kod nyasaye ma oich Adonai el gibo Jehova nisiyawe entie ka kawuono kawuono ni ana ni ana Niana niana kuom Jehova, Ruodhwa nigi duoko mar siro ng'ama oyie. Ruodhwa nigi duoko mar siro par ng'ato mokwamo. Ruodhwa ni kod duoko mar reso nyathi sikul malewo ruodha nigi duoko mar paro nyako mokwamo nyako molewo ma ji nyiero mosesem ne ji ma ka ng'ato biro mondo mi odware koro gweng' isemo chon wan kod jehova shalom wachno abiro mako badi makorachwich mi lo wasigu mochung' mbeleni mipiego pie gode mano jehova manitie kawuono wabiro dhi e wi chongwa kwaywak matek ne jehova ni ruodhi chugol nyororoke lweta kawuono kawuono ni kawuono ni ruch gi mondik kuoma kawuono kawuono ni kawuono ni pudh masobal moguru kuoma kawuono kawuono ni kawuono ni daja dalawa kama notwe minwa motwe wuorwa notwe nyithiwa kawuono gonywa nete gonywa jela gonywa ura mane jawa mwakelo nyinge kawuono ni oromo jatend lweny oromo japaradis oromo owuoyo kod nehemia e nehemia ng'wen nehemia idhi gero inga mar jeriko apim ni jera magwora dhi gero ohinga mar dala Jerusalem. Gima ng'eyo jera magwora ni kata mana dalau manotamre agera nyakwandi manotamre chung' ibiro los kendo Jehova biro loso machak chung' kendo kata jo ajara nitie kata jo aseye nitie kata jo modagi nitie ibiro chak gere kendo e nying Yesu ja Nazareth ibiro chak gere kendo e nying Yesu mar Apollo ibiro chak gere kendo duong' odog ni wendo Duong' odog ni jatend lweny. Duong' odog ni Ebeneza. Parie mama mokwamo ni ruodhwa. Pare jogi molewo gi ruodhwa. Ezekiel pradek abiriyo wacho ni olo mar choke motuo Nawinjo ka teguru Nyasaye ni kuom ma ni kuom mi roho mare noting'a motera olo mar choke mopong'o choke gin gik ma onge ring'o choke no alama noserumo choke ne kama geno onge Gituo kururu ma kata guok manyalo riwo kanyo onge. Gionge laga ma kata toyo ok nyal chope. Nyawa tuore Ezekiel. Okonene dhiye dala ma ji ok odich gorono. Dhiye ohala ma tinde ji ok chopie no. Mano komande moa kuom Jehova Shalom. Oh, nomiye wuotho e olo duto e kind chokego maneno ka ging'eny ahinya kendo gituo kururu dalano norumo gi minyalo yudie onge kata bucha nyuola ok nyal luongi e dalano otuo kururu nyithindo gwene odeyo muode ondelo Ichame kuon thing, ok nyal luonge bucha nyuola. Onge kombe minyalo bedi otuo kururu. Dala notwe matek. Eka napenjo niya, nopenjo ni wuod dhano, bende choke gi dichak lokre ji mangima kendo? Ato nadwoke niya, Ruoth Nyasaye, in kendi ema inyalo ng'eyo wachno. Jehova kende mong'eyo kinyalo gony dalau jehova nigi ratirono kinyalo par puotheni jehova nigi ratirono kinyalo gony pepasni ruoth ong'eyo ok ute midhiye mamoko dinre gotienogo jehova nigi dwoko anwoyo ni e zaburi prang'wen matendare wachni noywaye chudho malich motimo todo en kod dwoko Anwoyo ka wacho niya, nomako bada koywaya kogola chuodho motimo todo. Onyiso kuro sisa prang'wen kod abich abiro piyo gode mogangore mane mbeleni en gi dwoko javanisi Nowacho niya, kor ni choke gi wach, kinyisogi niya, un choke matuo, winjuru wach Ruoth Nyasaye. An Ruoth Nyasaye wachonu kama, abiro miyo muya lor kuomu, mano Jehova Shalom. Obiro chako chiwo muya kuom ng'ama tuo. Obiro chako kelo mwandu e dala ma onge. Obiro chiwo nyathi kama nyathi onge. Obiro chiwo mor e ot ma mor onge. obiro chiwo kwe e daot ma kwe onge mano jehova ma pok olo mano nyasachwa man gi loch wach ni kor ne chokegi korgi kuom teko mar maler wach ni e bwo roho maler niya kawuono duong' odog ni jatend lweny kawuono ya ng'at mosenyier ni kor ne kawuono omaka maka iyeno nyasaye biro kelo nyathi Wacha be ng'ama wiye baro ni kawuono ni e nying Yesu ja Nazareth ochango. Wacha wacha ne ng'ama onge tich ni ni kawuono ja wachiwo tich. Wacha wacha ne mama ma ywak ni nyithinde olal oko ma okonye ni tinga tinga bade malo wacha ni kawuono ja waparo dalana nyera ka se rumo duong' odog ni wendo Momacho niya, abiro keto leche kuomu ma mi uring'o kod pien, eka nami muya donj kuomu mi uchak ubed ji mang'eny, nyaka dala mane onge mwandu chak ubed ji mang'eny, nyaka kama ne nyathi onge chak ubed ji mang'eny. nyaka kama seye ne nitie kech ohala norumo nyaka kele gima onge nyaka ot makwe ne onge nyaka wadwokie kwe nyaka dala mane seyo ni onge gima dodonjie geche biro donje mano nyasaye mapok oloo Mowacho niya, bang' mano unung'e ni an Ruoth Nyasaye, mano Jehova mowacho, ogo amuri, ogo gi rabata mar polo niya, lwar alwara wi chongi, iwach ni Ruoth ibiro timona, mondo ji ong'e ni kara in Jehova. Jehova alwara wi chonga, mondo iting'a malo. Ji biro ng'eyo ni kara in Jehova, kawuono ni tuo rumo kuoma, Ji biro ng'eyo ni kara in e Jehova kawuono ni sandruok rumo e dalawa. Ji biro ng'eyo ni kara in e Jehova kawuono ni nyithinda yudo school fees. Ji biro ng'eyo ni kara in e Jehova kawuono ni dalawa iting'o malo. Ji biro ng'eyo ni kara in e Jehova kawuono ni Jehova mar polo tich ayudo ji biro ng'eyo ni kara in e Jehova duong' odog ni Janazareth duong' odog ni were maklo duong' odog ni Adonai duong' odog ni Elgibo wadhi kodi e lamo Jehova mar oganda lweny ruodhwa mapok olong pare nyathi sikul ni ruodhowa pare miyo mar ywak ni ruodh kedo pare jaduong' ma ywak ni ruodhowa pare ohala mokwamo ne Nyasaye malich sir gi ruodh polo kod piny to mana kuom nying Yesu amen jora mag wuora jodalo mageno an ma wuoyo kodi nyinga pasta goro ngara isaya awuok e kanisa mar bati minis israel ler e piny kayole namba na madang iyuda go en 0733 79 49